Kap 12 Sitt ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesù mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesù kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesù. Marija ħadet l-ibbra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesù. Imbagħad, ixxuttathomlu b'xagħarha. U d-dar imtliet b'riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jittradih qal, Din il-fwieħa, għax ma nbiegħtx tliet mitt dinar biex jingħataw lill-foqra? Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel, u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kulma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesù, Ħalliha. Din il-fwieħa kienet refgħat għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom. imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lhud saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesù, imma wkoll biex jaraw lil Lazzru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lazzru wkoll, għax minħabba fih ħafna mil-Lhud bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesù. L-għada, il-folol ta' nies li kienu ġew għall-festa, kif semgħu li Ġesù kien ġej Ġerusalemm, ħadu l-friegħi tal-palm u ħarġu jilqgħuh, u bdew jgħajtu, Hosanna! Imbierek min ġej f'isem il-Mulej! Imbierek is-Sultan ta' Iżrael! Ġesù sab felu u rikeb fuqu, kif hemm miktub, Tibżax, bint Sijon, ara, ġej is-Sultan tiegħek riekeb fuq felu ta' ħmara. Għall-ewwel id-dixxipli tiegħu ma fehmuhomx dawn il-ħwejjeġ. Iżda meta Ġesù kien igglorifikat, imbagħad ftakru li dan kien inkiteb fuqu u hekk għamlulu. U fuq dan tat xhieda l-folla tan-nies li kienet miegħu meta sejjaħ lil Lazzru mill-qabar u qajmu mill-imwiet. Kien għalhekk ukoll li n-nies ħarġet tilqgħu, għax semgħet li kien għamel sinjal bħal dan. Imma l-Fariżej bejniethom qalu, Qegħdin taraw kif m'intom se tagħmlu xejn? Ara, id-dinja kollha sejra warajh! Fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija u talbuh, Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesù. Filippu mar jgħid lil Indrì u mbagħad Indrì u Filippu marru jgħidu lil Ġesù. U Ġesù weġibhom, Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem ikun igglorifikat. Tassew, tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħidha, imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu, jitlifha. Imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja. U fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-Missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda. u x'naqbad ngħid? Missier eħlisni minn din is-siegħa. Imma jien għalhekk ġejt għal din is-siegħa. Missier, agħti glorja lil ismek. Dak il-ħin instama' leħen mis-sema. Jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed iriegħed, oħrajn qalu, Kellmu xi anġlu. Ġesù wieġeb, Dak il-leħen ma ġiex għalija, imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja. U meta nintrefa' l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja. Hu qal dan biex jurihom bliema mewt kien sejjer imut. In-nies wieġbu, Aħna smajna jingħad fil-Liġi li l-Messija għandu jibqa' għal dejjem. Kif tiġi tgħidilna int li Bin il-bniedem għandu jintrefa'? U dan Bin il-bniedem min hu? Qalilhom Ġesù, Ftit ieħor baqagħlu magħkom id-dawl. Mela ibqgħu miexja sakemm għandkom id-dawl biex id-dlam ma jilħaqkomx. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer. Sakemm għandkom id-dawl, emmnu fid-dawl, biex tkunu wlied id-dawl. Wara li qalilhom dan, Ġesù telaq u nħeba minnhom. Hu kien għamel ħafna sinjali quddiemhom. U madankollu, baqgħu m'emmnux fih biex hekk isseħħ il-kelma tal-profeta Iżaija li qal, Mulej, min emmen l-aħbar tagħna? U driegħ il-Mulej lil min intwera? Kien għalhekk li ma setgħux jemmnu, għax kif qal ukoll Iżaija, Hu għalqilhom għajnejhom u għebbsilhom qalbhom, li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jifhmu b'qalbhom u jduru lejja u jien infejjaqhom. Dan qalu Iżaija għax ra l-glorja tiegħu u tkellem fuqu. Imma madankollu, Ħafna mill-kapijiet emmnu fih ukoll. Iżda minħabba l-Fariżej dan ma stqarrewhx biex ma jitkeċċewx 'il barra mis-sinagoga. Għalihom kienet aktar għażiża l-glorja tal-bnedmin mill-glorja ta' Alla. Ġesù għolla leħnu u qal, Min jemmen fija, ikun qiegħed jemmen mhux fija, imma f'min bagħatni. U min jara lili, ikun qiegħed jara lil min bagħatni. Jien huwa d-dawl li ġejt fid-dinja, biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux, jien ma nagħmilx ħaqq minnu. Għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalva d-dinja. Min imaqdar lili u ma jilqax kliemi, hemm min jagħmel ħaqq minnu. Il-kelma li jiena għedt tkun hi li tagħmel ħaqq minnu fl-aħħar jum. Għax jien m'għedt xejn minn moħħi, imma kien dak li bagħatni, jiġifieri l-Missier, li ordnali xi ngħid u nitkellem. u jien naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien, ngħidu kif qalli l-Missier.